loko wo sungula ku cinca vutomi bya wena u byi hanyanyana hi ndlelanyana ya ku yantswa ku yantswa ka kona i ku tshama u tsakini u nga vona swilo swa wena evuton'wini swi pfuleka swi va kahle i mani ku byela ku sathani xi tirhisa yini sathani xi tirhisa depression sathani xi tirhisa ku hlundzuka ku kwata sathani xi tirhisa ku u nga rivaleli ku u ta ka u nga yi ndhawu evuton'wini a wu ri ni ku byela ku loko u lava ku hanya kahle evuton'wini u vona swilo swa wena swi pfuleka u nga pfumeleli madimoni ma ku control Madimoni a ma na vutomi loko wehe u wehe u nga kwatanga. A madimoni a ma na vutomi loko wehe u nga endlanga swilo swa bad, u nga endlanga swidyoho. Madimoni a ma na vutomi loko wehe u nga hembelanga van'wanyana. Madimoni a ma na vutomi loko wehe u nga hlevanga van'wanyana. A wu ri ni ku byela ku change of perspection, perspective, mahleketelelenyana ya wehe, onge u nga cinca nyana mayendlele, u nga vona swilo swa wehe swi famba swi va nyana kahle. Hi ku problem i ku Sathana a xi hluphi xo fika xi phoza swilo leswi nga ta fika swi ku kwatisa xi phoza swilo leswi vanhu xi endla ku u swi twa leswi va nga ku hleva hi swona vanhu ivi u suka u va landza the moment u suka u va landza u va landza hi anger and loko mi sungula ku cincana hi marito u transforma to their standard a wu ri ni ku byela ku a swi bohi ku u ya u ya ringana na vanhu lava hlevaka a swi bohi ku ya ringana na vanhu lava ku kalaka va nga ri na future vanhu lava kalaka va nga ri na future i vanhu va ku u va vona hikuva ni a ku na lexi xa kahle va xi endlaka mara va languta ku i va mani va endlaka yini va ta kota ku vulavula a wu ri ku byela ku loko wo cinca mahleketelele namuntlha u sungula ku endla hi ndlelanyana ya vutlhari u sungula ku languta vanhu lava nga le ka xitandati xa wena a ni ri jikela vanhu e-e hanya na vanhu hinkwavo mara languta vanhu va ku a va belong ka destination ya wena va right and good ka nkarhi lowu u nga va na voho Mara u dyondze swin'wanyana ka vona loko u swi vonile ku they don't belong to a higher dimensional destination leyi u nga le ka yona cinca mani cinca mabele sathana a xi hluphi madimoni a ma hluphi loko ma lava ku ku bloka ku u nga fikeleli ka destination ya wena ma ku nyika depression namuntlha ma ku ma ku tshunetela vanhu lava va nga ta ku discourage nkarhi hinkwawo vanhu lava nga ta nkarhi hinkwawo va nga ta va ri karhi va lwa na wena ti-idea ta wena va nga ti tekeli enhlokweni kahlekahle va ku suppressa swa ku tshama u ri depressed the moment u tshama u ri depressed i swakudya swa madimoni sweswoleswo madimoni Loko u ri depressed, ma kuma endlela ya ku tirha mitirho ya, ya woho ya ku va ni ma kanganyisa. And the moment u tshamela ku twa ku vava, the moment u tshamela ku gungula, u pfaleleka ti-channel ta wehe, a wa ha hleketi kahle. You know, Satan a xi tsaki, a xi n'wi rhandzi munhu wa ku tshama a ri normal, a ri sober. Xi rhandza munhu wa ku tshama a ri na tinkingha, xi rhandza munhu wa ku tshama nkarhi hinkwawo a ri karhi a gungula, xi rhandza munhu wa ku tshama nkarhi hinkwawo a ri ku hleveni, because a nga na nkarhi wa ku va in intimacy. na xikwembu hi xikhongelo the moment u sungula ku khongela u ta vona u sungula ku khongela ivi u sungula ku ku tshunelana na vanhu lava khongelaka u ta vona na vanhu lava a va nga ku naveleli leswinene va sungula ku tlhentlha a va tlhentlhisi hi wena va tlhentlhisa hi ku lweyi u khongelaka ka yehe i sungula ku va chifta hi ku i tiva laha u yaka kona destination ya wehe u ri munhu a yi le mavokweni ya wena destination ya wehe yi le mavokweni ya xikwembu xikwembu xi tive wehe u nga se ze u va kona namuntlha ni la ta ku byela ku loko wehe u nga se va kona xikwembu xi ku tivile xi ku endle misava yi nga se ze yi tumbuluka eh ni vula swona titweni swa ku ni te yini ni ri se wu endle misava yi nga se ze yi tumbuluka that is why plan ya munhu un'wana na un'wanyana yi yi tiviwa hi cabinet ya tilo ku sukela eka ya etilweni na tintsumi ta tilo na xikwembu va tiva xin'wana na xin'wanyana hi vutomi bya wena now you need to understand something ku ku u ta ze u kota ku humelela u achieve leswi xikwembu xi nga ku nyika swona you need to u sungula ku hlawula vanghana u fanele u sungula ku tirhisa xikhongelo ku va ni xikhongelo xi ku hlelela vanghana u sungula ku tirhisa xikhongelo ku xikhongelo xi ku xi ku revealela destiny van'wani va- va- va- vanhu vo tala i ti-prophetic dreamer leswi va swi va- va swi lorhaka milorhweni swi hetelela swi va ntiyiso mara problem a swa ha endleki ntiyiso na milorho va pfuka va rivalini because va yiveliwe yoho hi madimoni because lava yaka koho xikwembu xi va nyika preview ya lava yaka koho mara problem emilorhweni a va ha voni nchumu loko va pfuka va pfuka va khohlwini ku a va lorha yini loko va pfuka va pfuka va nga swi tivi na swa ku endleka yini swi ya swi ya vuya nkarhi wun'wani a sort of late na koho ku va nyana xichazinyana ivi swi fika miehleketweni swa ku this thing nga ku ni swi vonini milorhweni a wu ri ni ku byela ku loko u sungula xikhongelo u khongerisa milorho ya wena u sungula xikhongelo u khongerisa destiny ya wena la u yaka koho khongerisa valala va wena a va pfuli ndlela ku nga lwi wena kambe a ku lwi xikwembu lexi endlekaka xikwembu wena a xi ku kombi la wena u fanelaka u ya koho destination ya wena yi le mavokweni ya xikwembu a yi le mavokweni ya vanhu a yi le mavokweni ya tin'anga destiny ya wena yi le mavokweni ya xikwembu mara swi lava we n'wini wo ya unloka hi xikhongelo u swi byela ku xikwembu me se ni tsatsekini leswi ni nga swi zama hi mavoko ya mehe ni hlulekini ni zamini hi mihleketo ya mina vutlhari bya me n'wini mara ni tsandzekini sweswi ni teka wexe xikwembu ni tele ku ta ni ta ku byela ku ni tsandzekini u wa hi mombo hansi u revhere swi tikomba ku se u tsandzekini ivi xikwembu xi suka xi ku tlakusa that is why bibele vula marito lama yi ku lava nga ta titsongohata xikwembu xi ta va tlakusa titsongohati mahlweni ka xikwembu ivi xikwembu hi xona xi nga ta ku teka Xi ku tlakusa xi ku veka ka ti-level leti xo xi lavaka ku ku veka ka tona, ku u ta za u dzuneka etikweni. A ku rhangi ku dzuneka Xikwembu. A hi fambeni hi ya hi ya nyika tiko leswi hi nga na swona. Hi nga kala hi nga ri nyiki tiko leri hi swi leswi hi swi pfumalaka. Loko hi kota ku rivalela leswi tiko ri nga swi koteki ku rivalela, Xikwembu xi ta hi nyika leswi hi swi pfumalaka. Hi nga kala hi nga hi nga hi nga chumayeli vhangeli kumbe hi nga byeli vanhu hi ta mfumo wa tilo ku ri hi ku hina a hi swi twisisi ku i mani loyi hi khongelaka ka yena. Loko u rivalela, u ya u ya dyondzisa vanhu ku a va rivaleli loko u swi kota ku rhandza warikwerhu ku kota loko u ti rhandza u ta swi kota ku dyondzisa vanhu hi rirhandzu va nyiki vanhu leswi nawe u swi kotaka ku swi endla va nyiki leswi u swi tivaka swa ku hi swona leswi nga swa mfumo wa tilo yi ri bibele vafarisi va nyika van'wanyana mindzhwalo leyi vona va tsalendzekaka ku yi rhwala hi marito man'wana loko ni chumayela rirhandzu ni fanele ni va ni ri na rirhandzu loko marito man'wana loko mi byela vanhu ku yesu i hosi na muponisi ni hanyela yena va fanele va n'wi vona yesu eka mina hi marito man'wanyana vutomi bya mina byi fanele byi reflecta yesu masiku hinkwawo minkarhi hinkwayo tisekendi hinkwato mavhiki hinkwawo tin'hweti hinkwato malembe hinkwawo va fanele va vona kreste eka mina problem vanhu a va ha ponisiwi namuntlha hi ku languta vutomi lebyi byi hanyaka hi hanya manyala e, e, eka ti-community hi hanya manyala etikweni, ivi vanhu loko va languta na loko se hi vulavula, hi chumayela vhangeli, leswi hi swi chumayelaka swi fambisana na leswi hi swi hanyaka, va ta hundzuka njhani vanhu? Vanhu va fanele va hi vona va langa, loko va hi vona va vona Kreste Yesu, va tshinela hi nga se ze hi vula na nchumu, va ku, Ha vona ku laha ka munhu luya, we perceive ku Hosi yi koho laha ka munhu luya. Va vona tintswalo, va vona musa, va vona rirhandzu leswi hi va kombaka swona. Hi nga, hi nga, kahle-kahle leswi hi swi endlaka tanihi makholwa, hi famba hi ya hi ya thyakisa vhangeli, hi famba hi ya hi ya. hi ya hi ya hi ya defile ntirho wa xikwembu hi ku hi famba hi ya hi ya chumayela kambe a hi endli we don't walk the talk mhaka nkulu a hi ku chuvulavula ngopfu hi lava ku vona mitirho yi ri bibele ku fanekele ku vonakala mitirho eka lava va tshameke ehosini xikwembu a swi mi endli kahle ni le ka mixo wa siku ra namuntlha onge mi nga kateka xikwembu xi mi nyika hinkwaswo leswi mi swi lavaka hinkwaswo leswi mi swi pfumalaka ntsena loko mi tshame exikhongelweni na mi tshembisa ni ri loko mo tshama exikhongelweni mi n'wi byela jesu kun'we Se mi tsandzekini, Jesu i ta nghenelela. Problem i pride liya ku mi nga la ku n'wi byela ku n'we se mi tsandzekini. Byela hosi, i pride ya yini mi ze mi va na pride na le ka Xikwembu? Xikwembu loko u ya ka Xikwembu u xi byela hinkwaswo, u xi byela na ku hluleka ka wehe, ti-weaknesses ta wehe hinkwato, hinkwaswo leswi u tsandzaka ku tshika. Xikwembu wa xi byela ku papa a swi ni tsandza leswi mara namuntlha ni ta eka wena. Ni ringetini hi mizamo ya mina mara miri wa mehe wa wa tsandza ku ni nga huma mara namuntlha ni ta ka wehe papa se ni tsandzekini. Loko se u tsandzekile u ya u ya byela Xikwembu, tshika pride, byela Xikwembu tinkingha ta wena. Van'wana hi tsandziwa hi miri, u kuma ku wa wa ringeta ku lava ku huma ka swo karhi, problem miri lowu wa ku tika. Sungula ku ba swikhongelo swa ku tima, swikongelo swikhongelo swa ku timela ndzilo. Ndzilo lowu nga le mirini a wu lavi swo tala, wu lava moya lowo kwetsima. Holy Spirit ya swi kota ku dlaya switwi, ya swi kota Holy Spirit. Loko se u vulavule rito u, Papa miri wa mina ni kombela leswaku ku wu khomiwa hi wena, U endla ntsena leswi nga ta famba swi ya dzunisa wena, hi ku mina ni tempele ya wena. Loko se we n'wini u decide-ini ku huma ka swona, Xikwembu a xi tsandzeki. Once you decide ku wa huma eka swona, I am telling you, mark my words, u ta hlamala swi ri ku endlekeni, u ta hlamala Xikwembu xi ri ku ku tshunxeni, u ta tsamala, u ta hlamala Xikwembu xi ku humesa eGibita, la Sathana a ku, a ti byele leswaku u ta fela kona, a wu nga ta fela kona. Sungula namuntlha u swi byela Xikwembu, titsongahati, u ya exihundlweni xa we xa mukhongelo, u khisama hi matsolo rivala position leyi u nga na yo ntirhweni rivala ku wena u n'wana mani rivala swa ku u tswariwa vuhosini rivala swa ku entirhweni u na position ya ku fika kwini rivala swa ku papa mani rivala leswaku wena u mhana mani famba u ya khisama mahlweni ka xikwembu u rila mihloti ya wena loko yi halakela eka altari ya xikwembu xi kona lexi nga ta endlekaka xikwembu a xi mi endli kahle na le ka mixo wa siku hi mina for sweswi ni ri xikwembu a xi mi rhandzi Xikwembu a xi mi katekisi. Shalom for now. God bless you.